Фестиваль чэрчитинэн аан манна кытын кыһыҥҥы экспериментальная лаборатория биһиги Барбекка билэр гуманитарный институт укуол оны кытта артықтаан диплом искусство института оны таһынан Ньурба дьаһалтата Дьокуускай куорат дьаһалтата

институппут учуонайдары кытта үлэлэһэн күндүлүгэр тиийэн кэллим. Ол курдук биһиги олорор тэрээһиннэрбит бырааһынньыкпыт культурата, сиэрбит-туоммут культурата барыта этнографтар, учуонайдар ыйан кэмтэн кинилэр идэлээх дьон буолалларын быһыытынан иннин үөрэппит үөрэхтэри тутуһан

Аспаабынньык программаны олоххо киллэрэр үлэлиир дьон ол курдук оҕолорго анаан кэнчээрилэр диэн программа үс хайысхалаах ол курдук саха тылын үгэстэрин үөрэтэр бу саха тылын хас биирдии оҕоҕо тэтиннэрэ хас биирдии дьиэ кэргэҥҥэ илдьэр гынарга туспа хайысхалаах үлэ бара турар онтон икки сырыытыгар бу оҕолорго аналлаах эмиэ сиэрдэри туомнары алгыс хайдах буоларын хайдах тутта хатта сылдьалларын манна анаан минээн оскуола куорат оскуолаларыгар кэлэн уруоктарын бараллар, ол курдук сахалыы таҥастарын кэтэн кэллилэр уонна наһаа адьыммат тыллар кэлбит оҕолор баралларыгар олох буоскуннанан, атын таҥастары кутуһар, үөрэн көтөн, уонна икки сырыларыгар биһи манна хирургик диэн үөрэн көтөн кэлэллэриттэн биһиги наһаа астынабыт.

телеграм-каналга суруттарыҥ. Итиннэ киирэр аана туга QR-кодегын тардан турар, ону телефонугутугар укпаккатына иһин тахсан кэлиэххит. Ону таһынан YouTube каналга барбыт Арчы дьиэтигин. Онно эмиэ бу ыйдааҕы сыыр-туом хайдах барарын, туох буоларын бартын быһа үчүгэйдик тардын таһаҕа олоробут. Бар дьон норуот көрдүн диэн. Оннуттан үлэбит-хамнаспыт эһиги харахпыт

Сыт микробын мөлтөтүн баҕарабын бу микрофоҥҥа, бу түһүлгэҕэ биһиги бииргэ үлэлэһэр бүтүн курдук гуманитарнай сыппыт учуонайдарын кытта биир ситимҥэ киирэн үлэлиһиччэбит. Ол курдук Турмаата ыһыаҕын Карамельнай саамалыаҕыттан күн бүгүнүгэр буолар бэйэтэ идэлээх киһи буоларын быһыытынан, учуонай филограф буоларын быһыытынан

Онон тылы биэриэхпин баҕарар Екатерина Назаровнаҕа, Наталья Ксенофонтовнаҕа бу биһигини, инники кэммитин булларар учуонайдарбытыгар. Күндү мааны ыйдьыттар, здесь студенты есть?

Хаһыаска кэлин дьиэттэн көрөн барар, Уот хаачыар билиҥ мас будет такая программа Света Степановна сири тоже кэпсиэт биһиги Наталья Сафоновна готовы Алгыстаах буоларга Ытыктабыллаах бүгүҥҥү биһиги тэрээһиммит кыттааччылара, ыалдьыттара барыгытын бу аан бастаан ыытыллар кыһыҥҥы демографическай оскуола арыйыыга саҕаламмытынан эҕэрдэлиибин, онтон этиэхпин баҕарабын. Бу бүгүҥҥү биһирии тэрээһиммит историческай буолар. Тоҕо диэтэр, это эппитим курдук, аан бастакы этнографическая зимние, первая зимняя этнографическая школа. Ити курдук бу биһирии бастакы оскуолабыт темата ас культуратыгар сыһыаннаах. Оттон барар сыруйар куһаҕа ас культурата уонна кини сиэрэ, туома, от эһиэ бары биһиги бары билэр буоллахпытый бу аһылык уопсайынан норуот төрүт олоҕор, төрүт культуратыгар биир сүрүн туһаах, тутаах элемент буолар син. Онон буоллаҕына бу бүгүҥҥү бу сэрэн бу оскуолабыт лекциялара сүрүннээн бу ас ас культурата сиэр-туом уонна билиҥҥи олоххо бу аспыт хайдах бренд буолбутун туһунан да хайдах гынан бу биһиги бу саха төрүт аһылыгын туризм сайдарыгар туризм эйгэтигэр бу саха итэҕэлигэр туох даҕаны билим улахан били куһаҕаны диин оҥорбокко этэҥҥэ саха бу аныгы олоҕугар киирэр тула буолуоҕа ол этническай ресторан туһунан ол аҕа бу этническай ресторан туһунан кэпсэтии буолуоҕа аны туран бу былыргы Саха төрүт аһылыга сорох-сорох тэлэбииһиндиир бары билэр буолахпыт сүтэн хаалар буолуохтар. Дьэ, олох сайда истэҕин аайы олбо ас-таҥас эбиллиэҕиттэн бу барыта сүтэр-симэлийэр он гынан баран сорох бу биһиги аһылыкпыт олох былыргы өрүттэрэ, былыргы рецептара, технологиялара, бу биһиги учуонайдар архивнай материалларга кинилэр көмөлөрүнэн билим баччааҥҥа дылы биһиэхэ тиийэн кэлбитэ. Ол курдук бүгүн эһиги көрүмэккүн, бу мин төрөөбүтэр оройуону, Ньурба оройуона түөлбэлэн оҥорор түөлбэлэн оҥорор сааллаах кымыс, көйөр кымыс

Бастатан туран, саха сиэрин силигин тутуһан эҕэрдэлиэхпин баҕарабын сахам эр дьонун. Эйиэхэ үгүрү-сүгүрү уруй буолуохтун. Иккиһинэн, нарын намчы хотойон хааман хотун хаан дьахталларын. Эн бүгүн олус диэн долгуйа уонна киэн биир өттүнэн киэн тутта билиннэриэхпин баҕарабын сааллаах көйөр ол эбэтэр көйөргө кымыс туһунан бу олус турта ураты саха омук бу бүлүү сүнньүн күөрбэлээн олорор Бүлүү сахаларын, Ньурба сахаларын биир ураты культураларын көстүүтэ буолар. Ол курдук тыһынча тоҕус сүүс аҕыһуон сыллартан саҕалаан мин Бүлүү улууһун Кэбээйи улууһунан сылдьан Бүлүү үс улууһун бартын тилийэ көппүтүм диэтэххэ арааһа сымыйа буолбатах буолуо. Этэ элбэх устудьуону кытары сылдьан араас хаалбыт фольклор тобоҕун үһүйээннэри, историческай сэһэннэри хомуйан тураҕын. Ону бу тыһынча тоҕус сүүс аҕыһын түөрт сыллаахха Бүлүү улууһугар Биир интигиэһинэй көстүүнү булан турабын уонна бу көстүү иккис түһүмэҕин мин бу былырыын оҕолору кытары эмиэ Ньурба улууһун устун сылдьан чичийэр үлэни ыыппыппыт уонна ол оммо бу кымыс туһунан дириҥ ис хоһоонноох былыр-былыргыттан үгэс быһыытынан олохсуйан хаалбыт кым синиитин, сиэрин-силигин, эһиги бука бары билэр, ытыктыыр, сүгүрүйэр Кислоков Дмитриевич Ууткин ньүһүлгэн хаалларбыт нэһилиэспитигэр олоҕуран чинчийэр үлэни саҕалаабыппыт. Ол курдук, бу тыһыынча тоҕус жүз алуон сыллартан саҕалаан мунньуллубут историческай кэлим докумуоннарга уонна дьон-сэргэ мин дьоллоохпун аҕыйах ахсааннаах хаалбыт дьонтон быһыыта орто доҕоллордон суруйан хаалларбыппыттан уонна бу сиэри-силигэ хайдаҕый? Былыр-былыргыттан бу саха дьонугар күүгэн күрэҕэр оһуоба бу күлүү сүнүгэр күүгэн күрэҕэ баарын туһунан сэһэҥҥэ тэптэлгэ киирбитэ элбэх. Ол курдук сунтаар устун, Таакыньы Уйба Үөһэ Бүлүү, Бүлүү устун бу күүгэн күрэҕин баарын туһунан кыралаан онон-манан быһа тардыы сэһэн үһүйээн курдук хаалбыта. Биһиэхэ бүгүн бу сиэри-силиги саҥалыы танан оҥорорго бигэ тирэх буолла. Ол курдук холобуран бастатан туран күүгэн күрэҕин ыытыахтарын иннинэ сылы быһа олбохтоон охсон көмүһү туруораллара. Агапия Савична Сивсева Агапия эмээхсин күнүнчэ тоҕус сүүс аҕыс сыллааҕы төрүөх тиним

хос эбэтиттэн Энни Сэтии Кэтириинэ диэнтэн истэн хаалбытын уонна кымыс охсооччу оҕо буола сылдьыбытын туһунан миэхэ олус интириэһинэй сэһэни сэһэргээн туран ол онно этэринэн булуус үөһээни араҥатыгар туох сытар сибик паһыгар маска өйөннөрөн кэбиһэллэр эбит туох тирии уһаайалын уонна ынчаҕай тирииннэн саба быраҕан баран ситииннэн ол эбэтэр ынчаҕай тирииннэн быа курдук быһан бараннар кытаанах гына тардан баайан кэбиһэллэр эбиттэр уонна сыл устатын улаһын тухары ол уһаайаҕа үстэ

Ити биир уратык көстүү иккис курдук буоллаҕына бастакы кулун кулунчук төрөөһүнэ күүтүн кыра-кыралаан эбэннэр ытыйан биэрэ-биэрэ үрдүгэр хаха быраҕан ол эбэтэр буолан иҥиири быраҕан дэлби олох немца

Тоҕус тобуу чороон айаннан илин диэки иэдэстэнэн саһархай арылы аспан тутаабыт эттээх муускутунан ынырдан ыттайан ыҥыылаан кэлэр кэрэ киһини маанылаан айах тутум.